nan dam ṭha cio hna maw nan dam ṭha cio hna lai ti ruahchannak kan ngei tu hi thawnglau kan timi breaking news a hon um nihin hi january nili thong hnih kum kul kum nga a si kawlram caah cun Zalennak ni kan timi lut le yine a si. Mah lut le yine ahcun thongtla an luattermi zat hna le ralhrang bawizik min Aung Hlain nih tukum chung i Kawlram election tuahnak ding kong a hun chimmi tlawmpal te kan vun thanh lai. Luanleidine ah ralhrang nih thongtla, thongnga le zariat le sawmruk pali an luatter hna. Mah chungah hin ramdangmi za le sawmriat an i tel tiah kan theih. Cun Min Aung Hlain nih luanleidine i bia a chimmi ahcun Tukum thonghnih kum kul kum nga ram pumpi election thimnak kan tuah dingmi ah teinak a comi party sinah uknak ṭha tein ka pek lai. Ama ka hluai lai tiah thawngthanhnak a tuah. Mah hi hlennak maw a si le hlen lonak timi kha a ruak a um. A ho paoh nih nan ruah nan van ruah cio ding ah ah kan hmuhmi cu hlennak a si lai ti kha nan zumh cio lai kan zumh. Kawlram Pumpuluk ral a thawh lio si. A bik in tlangcung ram le bang ahcun ral thawhnak a fak khun. Min Aung Hlaing nih hin Karen ah Karen state ah a tuah kho lai lo. Kaya satei ah a tuah kho lai lo. Sianram chaklei ah thimnak a tuah kho lai lo. Kachin ram ah a tuah kho lai lo. Atu mun zong ral thawh ni tim tiah kan theih. Mun state zong. A tuah kho lai lo. Yakhan ram ah a tuah kho lo. A tuah kho lai lo. Chin ram ah a tuah kho lai lo. Kawlrawn nepiro le Yankung hrawng Mandalay khuaihmaw hrawng lawng ah a tuah lai tinak a si. A tuah kho lonak ding atu a fiang tukmi cu Chinram pakhat kong kan van chim lai. Ralhrang nih milurelnak Chinram ah an tuah. Taingkhawng sui in an kauh. Mah ahcun Milurelnak cazin an kauh khawhmi ahcun thong kul le thong kua le zahnih le sawmthum le pali lawnglawng Chinram ah milurelnak cazin ṭha tein an lak khawhmi a si. I anmah ralhrang nih an van ti chammi ahcun milu Chinram i Chinram i milu ummi rel khawh lomi hi singthum le thong sawm li le thong thum le zasarih le sawm kua an si lai tiah an ruahdomh in mah ti khan an tuak top. Chinram mipi hi singa ah tuakmi kan si. I atu dirhmun cun atu ralhrang nih caci Chinram milu an rel khawhmi ah thongkul le thongkua lawng a si. kan rel khawh lomi tiah an tarmi ah sing thum le thong sawm lileng a si tikah mah van ruah van fonh ahhin sing thum le thong sawm hrih hrawng ah hei chia ko seh mah cu Chinram ah ummi kan si a dang paoh cu ralzaam ah kan va chuak tinak si i Chinram Chinram minung sing li sing nga umnak hmanh milu a rel kho lo mah nih cun zei election dah a tuah lai Cun election va tuah hmanh selaw anmah ralkap party atu ANA tingnak hi tawhtlaitu a si vemi USDP party Chinram i a lar ngaimi cu Dr. Hmuh Thang te party kan ti lai cu te. USDP party kha automatic in anmah kha an lal ko lai. Ahohmanh nih hi thimnak kha an va zuam lai lo. Va zuam hna hmanh sehlaw a min tein party hme tete cozah ser kho lo dingmi party hme tete kha a min in an tel sawh lai. Cucu zakhat zakhat a fiang. Cucaah cun hi Min Aung Hlain nih hi thong hnih kum kul kum nga election kawram pi ah thimnak kan tuah lai. Aa teinak a hmumi paoh sinah uknak ṭha tein ka pek lai ka hluai lai a timi hi hlennak a si. Mah chungah hriamtlai kan i tel kan i sanh sual ahcun kan dih bak. Kha chungah Kawl nih kan mino hna te nih khan a phunphun in kan merh kan merh lai i hriamtlai tlangcung hriamtlai vialte he a kan hloh dih ṭhan lai. Kan tha kan tha kan tha a kan hau dih lai. Kan ke a kan phelh dih lai kan tlu dih lai. a kuat kong kan ti lai ti ko holh cun caan ṭha hihi vai ah rap a kan tarhmi a si. Ṭihnung taktakmi a si. Cucaah cun mah Min Aung Hlaing nih a chimmi bia hi pakhat hmanh zumh lo ding hlennak a si ti kha mipi nih kan fian hrimhrim a hau. Tlang a bik in tlangcung vialte tlangcung state pasarih ah a tuah kho lai lo. Cucun Sagaing Ran 80-90% a tuah kho lai lo a fiang. Cun Magway Ran zeimai cu dah tuah kho lai lo a fiang. A tuah kho dingmi cu tunai kan chim mi Mandalay le Memuk hrawng le zeilawng lawng kha si ko lai.